Tun ṭumah hian Flamingo zirlaibua zirlai hmasa ber kan zir dawn a, The Last Lesson a ni a, a ziaktu hi Alphonse Daudet a ni. Alphonse Daudet hi kum sangkhat Zariat Sawmlia a pianga sangkhat Zariat Sawmkua pasarih-ah a thi a, French novelist a ni a, short story te a ziak thin bawk a. Tuna kan zir tur thawnthu The Last Lesson hi kum sangkhat Zariat Sawmsarih leh sangkhat Zariat Sawmsarih pakhat chhunga France leh Prussia indona behchhana thawnthu ziah a ni a. Chutah chuan French ho hi a chak lo zawk aṭangin Prussia ho hian Alsace leh Lorraine district phei chu an thu hnuaiah an dah tawh a, German rorelna hnuaiah an awm tawh a. Tichuan, heng district pahniha sikul-ah te hian French ṭawngin lehkha an zir thei tawh dawn lo va, German ṭawngin lehkha an zir a ngai tawh dawn a, chumi chungchang ziahna thawnthu chu a ni. The Last Lesson-ah hian a narrator a sawitu ber hi zirlai Franz a ni a. Tichuan, nikhat chu Franz hian sikul a tlai em em mai a, hau a hlau hle a, chu bakah chuan an zirtirtupa, Mister Hamill-a khan participles chungchang homework a pe a, lo thiam rawh u a ti a. Chu chu thiam bawk si lova chuvang chuan hauh hlau tak chungin hmanhmawh tak siin school a kal a. A homework a thiam bawk si lo vang khan school kal lo a tlan bo mai te kha a duh rum rum a ni. Amaherawhchu tlan bo lovin school kha pan ta zawk a ni. Tichuan. An khaw Town Hall a va kal pel a, Town Hall chu kan khua ah te lo mit thla ta ila mipui vantlang kan pun khawm theih na tur atan a in an sak ang chi te yma Community Hall te pawh a ni ang chu khatiang ang chi kha lo mit thla ta ula an khaw Town Hall bulah khan mipui an lo pung khawm luai luai mai a, an Town Hall bulah khan Bulletin Board an nei a, School ah te Notice Board in nei a khatiang ang kha Ah khan ngai ta mai ula, chu bulletin board ah chuan eng en ta rang aw tih i ngaihtuah a, marawh chu school a tlai tawh em avang khan a en hman lo va, hmanhmawh takin a kal tlang a ni. Tichuan an khua a blacksmith thir deng tihna anih chu. Watcher a khan a lo au a, e bawia hmanhmawh mah ta che, school chu i thleng hman em em ang tiin a lo au a ni. Min fiam mai mai a nih dawn hi tiin hmanhmawh takin chu pa lo auhna pawh chu ngaihsak lovin Franz a kha a kal tlang a ni. Tlangpuiin school a va thlen chuan a lo bengchheng nuai nuai thin a, naupang infiam thawm te, a dawhkana an lehkha bu bawm, siam, inkhar ri bur bur ri te, lehkha chhiar rual dual dual ri te kha hriat theih tur khan a awm thin a ni sikul kawtah khan. Mahse la khami zing kha chu chawlhni zing ang mai a ni a, a reh thiap mai a, school kal an awm lo a maw tih tur khawpin a reh a ni. Tichuan, tukverh atang khan an thlir a, an classroom chhungah chuan a thiante khan thutna hmun hreu ah an lo thu thap tawh a, Mister Hamel-a pawh kha classroom ah khan a lo vei thauh thauh tawh a, a hlauh ang ngeiin mi a vuakna thin ni ngei tur tiang a lo zak zeh bawk a ni. Hlau em em a, intla hrung tak chungin a lut dek dek a, mahsela an zirtirtu pa khan a lo hau hauh lo mai a, E, kan lo transan che sin, i thutna tur pan thuai rawh le, tiin a lo chhawn vat a ni. Tichuan, a thutna kha pana hlauh zualpui an reh hnu chuan a hmaa a lo hmuh mai loh kha thil hmuh thar kha a nei tan ta a. An zirtirtu pa Mister Hamel-a khan an school ina thil pawimawh an tih ni chauha a hak thin. A thawmhnaw tha ber ber kha a ha chhuak a ni tih a hre thei ta a. Chu bakah chuan a aia mak a tih leh zuala chu an classroom hnung lamah khan an khua nu leh pa ho a pitar putar te pawh khan lo thu ve thap mai a ni. Hozara te, an mayor hlui te leh an postmaster hlui te leh mi dang dang kha an classroom hnung lamah khan an lo thu ve thap a, mak a ti em em a ni. Chutia mak ti taka ngaihtuah lai chuan Mister Hamill a kha rawn tawng chhuak ta a, vawiin hi lehkha ka zirtir hnuhnun ber tur cheu a ni tawh a, Naktuk atang chuan zirtirtu thar in a rawn zirtir tawh dawn cheu a, a chhan chu Berlin atangin thupek thar a rawn chhuak a, Alsace leh Lorraine-ah te chuan French tawnga lehkha zirtir tawh tur a ni lo va, German tawngin lehkha zir tawh tur a ni tih thupek a chhuah avangin, Mister Hamel-a khan a hna chhun zawm thei tawh dawn lo va, zirtirtu thar an nei dawn a ni. Kha thu hriat veleh khan France-a khan maka ti em em a, rilru hah bawk a. I an zir lai friends tawnga zirte a lo zir tha peih lo thin leh nin awm a lo ti thin em em mai te kha a inthiam lo va, i hrehawm a ti em em a chu bakah an zirtirtu pa kum tam tak chhung kum sawmli chhung lai mai an school a lo thawk tawh pawh kha a khawngaih em em bawk a ni. An khua nu leh pa ho te pawh kha an zirtirtu pa kum sawmli lai mai an sikul an khaw sikul tana theih tawp lo chhuah tawh zahna entir nan leh France ram tana an rinawm zia lantir nan ni ngei turin khami ni pawh khan an school ah khan an lo kal ve kha lo ni a, chutiang vel a ngaihtuah mek lai chuan an zirtirtu pa khan a rawn ko a, Mister Hamill a khan an homework sawi turin a rawn ko a ni. Sawi chhuah thlap theih kha duh a, Thiam milang chuan aw ka van sawi tha dawn tak em tia ngaihtuah mah sela a thiam miau si lo va, sawi tan chiah tih khan a buai nghal der mai a. Mister Hamill-a chuan hau lovin, E, ka hau lo vang che, hreawm i tih tawh dawn teh reng nen, mahsela in ngaihtuah chiang ila. Nakkinah ka zir mai ang tiin lehkha kan zir tha duh lo thin a, chuvang chuan tunah chuan hei hun kan nei tawh lo va, in duh angin in zir thei tawh lo va ni hi tiin an zilh zui a. Nakin lawkah chuan heng mite hian an la ti el cheung a, Friends mi in inti ve si a, ngati nge friends tawng pawn in tawng theih loh, ngati nge in tawng pawh in ziah thiam loh tiin an la hmusit cheung a, chutih hunah chuan hrehawm in ti dawn a ni tiin a zilh a ni. Chutih rual chuan Mister Hamala khan, Nangni zirlai te chauh hi thil ti dik lotu in ni bik lo va, in nu leh pa te pawn thiam lo tho. Alsace district hrim hrim hi a thiam lo va ni, zirna chu naktu ka tana khek a tih te a sawi a, tin nu leh pa te pawhin an fa te lehkha zirtir ai chuan ram a hnathawk tur a tirh liam an duh zawk a, keimah ngei pawh hi ka thiam lo va a chhan chu. Sangha man ka duh avang te in chawlh te ka pe thin cheu a, lehkha a inzir ai ah ka huan ah pangpar tui te ka pek tir mai mai thin cheu a, keimah ngei pawh hi ka thiam lo va ni ti in a in thiam loh thu te pawh a sawi ve bawk a ni. Ti chuan Mister Hamala chu a ti ti chho a ti ti chho a friends tawng chung chang te kha sawi chho ta a, tawng mawi tak, tawng dik tak, thil sawi fiah nan atan a tangkai tak, tawng tha ber a nih zia te a sawi kai a. Tichuan a thil sawi pawimawh em em pakhat hi helai hisap tawng hi kan chhiar lawk ange, When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. A awmzia chu mi sal beh an niin an tawng an vawn tlat chhung chu an tanna tan in chahbi kawl tlat ang an ni tih kha Mister Hamel-a khan a sawi a ni. Chuvang chuan an tawng veng him turin kha class-a thu zawng zawng zirlaite leh nu leh pa hote kha a fuih a ni. Tichuan Mister Hamel-a chuan zirlai a zirtir chho tan ta a. Khaminia a zirtir ang reng reng khan Mister Hamel-a khan a la zirtir uluk ngai lovin France khan a hria a. Chubakah chuan amah France ngei pawh khan Mister Hamel-a zirtirna kha Khami ni ang em em khan a ngaithla uluk ngai lo niin a hre bawk a ni. A thiam zung zung mai a, a hma a nin em em thin har a ti em em thin pawh kha a thiam zung zung tawh a ni. Tichuan grammar an zir a, chumi zawhah chuan writing te an zir leh a, zirlai zawng zawng mai khan khami ni an zirlai kha an ngaihtuah tha em em a, an ngaihsak tha em em mai a, tumah tawng pawh an awm lo va, a te ber thleng khan an tih tur theuh kha uluk takin an ti a ni. France-a khan a thil ziah mek kha A ziah lak lawh laia Mister Hamel-a khan en chuan an classroom chhung hmun hrang hrang kha rei tak hmun ngai melhin a lo melh kual dan dan a, kha hmun a hriatchian em em tur kum sawmli lai a lo thawh tawhna kha a theihnghilh ang tih hlau ni awm takin kha classroom kil tin mai kha uluk takin rei tak a thlek kual vek a ni. Tichuan an classroom chungah chuan an in Mister Hamela te in luah kha a awm a, chutah chuan a unau nu in an thingrem te lo pek fel mek a, in hnuk ri rak rak mai a, a tukah mai khan khua an suahsan nghal a ngai tawh dawn a. Chuti chung chuan rilru hrehawm tak Mister Hamelana pu chung khan an zir lai kha zir chhuah pui tho a duh a, Writing an zir leh hnu chuan History te an zir a, tichuan. A naupang deuh ho chuan an alphabet ten lo chhiar rual bawk a, chutah chuan Mister Hauser-a an khua a pahlun tak pawh khan a lehkhabu te, a lehkhabu zial, primer, a, a lehkhabu zial kha lo phurh ve in naupang ho kha alphabet a lo chhiar rual pui bawk a, Amah ngei Mister Hauser-a pawh kha a tap ve ni hian a hriat a, a chhan chu. A aw te kha khur leh dar dar hrin a, khatianga awm kha a nuih zat thlak rual rualin. Tra a ti chhuak bawk si a ni, naupang tan pawh kha mi nia thil thleng zawng zawng kha Franz khan a la hre chiang em em mai a, kha zir lai hnu hnung ber an zir ni kha. Tichuan vawi leh khatah an biak in dar chu rawn inkhawng ri ta ral ral a, chhun dar sawm pahnih a ni ta a. Prussian sipai hote pawhin an tawtawr rawt an rawn ham ri a, tichuan Mister Hammel-a chu rawn ding chhuak a, a rawn tawng chhuak ta a ni. My friends, ka thiante u a rawn ti a, Maro chu sawizawm thei ta lo va. A sawizawm theih tak lo va, hnuk a ulh tak tlat avangin blackboard lamah chuan a hawi a, tichuan he thu hi ziak ta a. Vive la France! French ho ina kha kha an lam dan a ni, Vive la France! Tichuan chu thu a ziah zawh chuan naupang ho chu a kutin an hui a, School a tawp ta e, kan bang ta e, inhaw thei tawh e, a ti a. Kha tih zawng kha kan zir lai a ni a, a tawi khawp mai a, chutih rual chuan zir tur pawimawh tak kan nei a, mahni tawng theuh kan humhalhna kawngah te hma kan sawn theihna tur in he zir lai hian kan tan zir tur min hnu chhiah a ni tih kha hre tel ila, tin thawnthuin ngaithla zo a, story-in ngaithla zo a, tlemte tak tak kan sawi a, A bu chhung thu ah te sentence khawi lai emaw, phrase khawi lai emaw, paragraph khawi lai emaw hriatthiam har deuh a awm a nih chuan comment ah in rawn ziak ang a, chu chu theih ang angin kan inchhang dawn a ni.